Мин Орто Халыма куоратыгар төрөөбүтүм. Хоту дойду кыыһабын диэн ороҕор бэйэбин аатын ааччыбын. Дьонум эмиэ диэччилэр. Оннаттан онно хэтти хааспар диэри олорбуппун. Кыраһаджаммын оҕо хааспар өйдүүбүн. Орто Халыманы Халыма өрүһү дүүбүн, хашы айылҕалаах дьонно харгылаах дойду диэммин саныыбын. Бидde мите тиеммин анаан минээн олох дойдугун көрүөм дии саныыбын. Онотон хэтэ хаспар көһөн кэлбиппит куоракка. Куоракка мана кииреммит мастары класстан үөрэнэн куоракка улааппытым диэххэ. Онтон төрдүм ууһум бэйэм Хаҥаласпын дэнэбин. Хаҥаласпын диэн аҕам дойдута. Уоннаттан оҕо сааһым ааспыт сирэ Нөмүгү, онно аймахтарбыт бааллар. Ийэм өттүнэн булана мэ хаҥаласпын диэн, эми иккититэн хаҥалас хаҥалас диэн курдук болар. Онон төхтөргө лааппытым ити үс сири бэрэ дойдум диэн ааттыыбын. Бигэ төрөбө биһи үһүөбүт, мин улахан нарабын, улахан ажий болобун. Уопсанан улахан ажий болар диэн киһиэхэ олоҕор наһаа элбэх суулу хааларын кэһэрэбит. барытыгар оннук курдук сыһыаннаһа. Эдьиий курдук. Холобур, эдьиий бастаан оҕолорун аһатар. Бу балыстарым диэн курдук былыммаппын. Хата эрэ оҕолорум диэн курдук иитэн кэбиспиттэр эрэ. Билигин аныгы психологиянан эттэхэ сыыһа иин дииллэр, хороҕор киһи аһара эппиэтинэстээҕин буолар диэн. Онтон оннук миэхэ буолан хаалбыт. Оҕолорбун бастаан аһаатыбын, оҕолорбун көрөбүн-истэбин, онтон туох хаалбытынан бэйэбэр диэн баар. Ону олоххо сыһыаммар баҕар оннук буолуо эмиэ. Атын дьоҥҥо сыһыаммар эмиэ барыларын били көрө истэһиэхпин баҕарабын. көрөстө дьон ол кэнниттэн дьэ бэйэ бэрдин баар чикти баар оҕо саһам наһаа үчүгэй оҕо саастаатым онно төрөппүттэрбэр олус махтанабын дьоллоох оҕо саастан кэтик чахчы баара да айан бөөнө айаннаан дьоммут биһигини араас улуустарынан барытынан дьаһдьаллар этэ үһүөммүтүн массыынаҕа тиэйэллэр кэннигэр бары олох үрүтүрдүгэр утуйа утуйа айанныыбыт уонна араас улуска барыта сылдьыбыппыт алдан да диэки сылдьыбыппыт бүлүү бөлөххө да сылдьыбыппыт бу томпоҕо да диэки тиийэ сылдьыбыппыт Кэбээйигэ диэни көрбүппүт. Бу куоракка олорор дьон диэтэххэ, массыынанан аҥардас. Ол иһин былаана айаҥҥа сылдьыбыт түгэннэрбит наһаа үчүгэйдик өйбөр хатаран хаалбыттар. Араас дьон-сэргэ, араас дьон олоҕун таһыма даҕаны көстөр, бу айылҕа кэрэтэ көстөр. Ону сылдьан эрэ киһи төрөппүттэрин бэйэтин көрө сылдьар буолар эбит. Төрөппүт эйгэтигэр киирии диэн баар эбит. Мин төрөппүттэрим бэйэлэр наһаа туох билетин оннун инэн хайхыбын испэр үтүө дьон икки үтүө киһиттэн хайтах да мөккө киһи төрүөбэт диэн испэр ханыыбын ону бэйэбин инэйэмин өрө тутабын хайханабын инин аны үтүө дьон төрөппүттэрим ону кинилэр хайдах дьону кытта алтыһалларын сэмээр көрөҥҥүн биликкэтии сыдьаҕын Дьон кэллэҕинэ аны ыалдьыт бөҕө кэлэритэ биһиэхэ дьон кэллэҕинэ курутун остуолтан арахпаппын истэн тахабын дьон хайдах кэпсэтэрий онно хайдах дьонум хайылларый били хардаралларый хайда эрэ маннык алтыы барарын олох наһаа өбүлүрүт улахан дьон эйгэтигэр улааттым диэтэхпинэ эмэ сыһыам суоҕа аны оҕо сылдьан нөмүгүгэн хайыллар этибит ону ити уу чугаһа уруу ырааҕа диэни биһи сахалар сыһа өйдүү сылдьыбыт аныгы сахалар диэн мин бэйэм эмэ сыһа өйдүүр били уруу ырааҕа уу чугаһа диэбити ол аата били аймахтаргыттан наһаа чугас туттума диэн курдук хайдаҕар ылынабыт сэ ону дьиҥэр сыһа быһыла биһи дьиҥнээх өйдөбүлэ диэн уруу ырааҕа диэн кэргэн ылар ыал буолар буоллаххына кийиит күтүөт ыраах оҕус дойдутан кэлиэхтээхтин хаан буккуута барбатын курдуккун онтон биһи былаана били урууттан ыраах тутун диэн курдук хааныбыт ону буолбата ону холобура мин кэтээн көрдөхпүнэ оҕо ааспыт хаама дьоллоох кэмнэрим биһиги аймах уруу буоламмыт көрсөрбүтүн наһаа сөбүлүбүт Аны тэлгэһэбитигэр бу икки ыал олорор этибит. Эдьиийим аах бааллар этэ, бу эдьиийим аах дьиэтэ биһиги дьиэбит. Онно бу икки дьиэннэн сылдьан эрэ оҕолор дьиэттэн дьиэҕэ сылдьаллара, чугас эбээлээххэ баран кэлэрбит, ол аймахтарбытыгар тиийэрбит. Ол баар этэ дьол. Ол баар этэ чугас алтыһыы, ону били бары бииргэ буккуһан бииргэ алтыһан бытырыйан диэбиккит бытырыйса диэн аатаах эбит урут ону оннук үөскээбиппит наһаа үчүгэй оскуолаҕа олох эрдэ киирбитим биэспэр тиийэн бараммын били уһуйааҥҥа барбаппын диэмин дьоммор этээсиппин олох барбаппын да бүттэ диэбит ону ылан ийэм учууталга сахалыы оскуола аһыллыбыта орто халымаҕа кэнсиэпсийэ диэн дии баар сахалыы кэнсиэпсийэ ол хайдыбытыгар сахалыы оскуола арыйбыттарыгар былаана мин биэс саастаах барыны биэрэн кэһэллэр биэстээх арҕастааҕар ону аача үрдүк ылаллар ону үөрэнэбин тугу да өйдөөбөппүн да буолла сылдьабын диэн курдук аҕалыы эрэ буоллун антон бэһис алтыска иккис класс булабын иккис класска үөрэнэ аттахпына куоракка көһөн кэлэн баран бу оҕо сааһа олох сиппэтэх диэн хаҥаттан бассыгыга киллэрэллэр ол да үрдүнэн били алталаах курдук булабын мин биир алталаахпар киирбит курдук онно били эрдэ бүтэрэн кэбиһэбин төрдүс класс көтүтэбит уон алта аастаахпар эрдэ баай бүтэрэн бараммын студенныы барабын олох үөрэ көтө барабын били тэлэһийээри били дьиэттэн-уоттан тэйэ түһүөн баҕарар киһи оҕо саас тухары он алта саас он аҕыс сааска диэри биһиги оҕолорбутун иитэбит туох баарын бартын иҥэрэбит сүрүннүүбүт уонна бэйэбиттэн тэйитэрбит сөп диһэн онно выходары дьонум ону аһатыыллар биһиэхэ тэйитэн кэбиһэллэр уйаттан анньан кэбиһэллэр диэн ону тахсан баран хайдах эрэ наһаа үөрбүтүм наһаа үөрбүтүм онон дьэ өйдөөбүтүм дьонум тугу үөрэппиттэрин тугу кэпсээбиттэрин тугу иҥэриммиппин дьэ таһаарбытым ээ чахчы эбит дьэ чугас сылдьыбытым болар олох арыллыам уода дыйааным тэйэн эрдэ да буоллар били оҕо уулаам диэн уналыталаах туох ханна ханна кэлэн хааллым тоҕо наһаа ырааҕый биэс тыынчы биэрбиттэр онтукабын история кинигэтэ баара онно кистээбитим иһигэр ылан бараммын уктан бараммын он биир килэ суумкалаахпын

көмүскүүр айылҕалааххын онон ити өйгөҕө бардаххына хайдаҕый диэн этэллэр этэ ону өйдөөн хаалбыппын онон бу биэс сыл үөрэммитим тухары биир да күн бу алҕаска киирэн хаалбыт эйгэм диэн санаабат этим олох хас биирдии лекцияны хас биирдии семинары астанар этим олох бу биллим хаҥаны туҥуре наачыгай диэн ырытым курутум наачыйа этэ оны эрдэ били ыал буолан хаалбытым аны унаҕа саастаахпын Ыал буолан бараммын аны оҕолонор буллаам диэн оҕобун соспутунан диэн курдук ону үөрэнэ барардым. Туохпун хайаабат этим. Олох академия мин диэн олоха билээт этим. Оҕолорбуттан хаалсыбаппын. Ону тоҕо мин тохтаахпын э? Аны бэйэм бириснепсиптээхпин диэбит курдук. Бу үөрэхтэнэр буоллахпына, ийэ ыал эйгэтин талып буоллахпына, тоҕо мин иккиэннэрин тэҥҥэ туппаппыный дии. Тоҕо хайатын эрэ акаастыктаахпыный дии. Ону өсөһөн тураммын олох оҕобун соспутунан биэс курсун бүтэрбитим тэбис тэҥҥэ

бэйэ-бэйэлэрин кытта олох чугас тураллар. Хайдары маны били ыаллыы эйгэ диэххэ. Олиҥин буоланы дьүөрэлии эйгэлэр диэммин эбии үөрэнэн тураммын финансовый консультант диэн бу үөрэҕи хаяабытым, эбии үөрэхтэн билим. Онна дьоҥҥо били хайдах гынан харчы диэн биһиэхэ барыбытын сыһаннаах буллаа дии. Харчыны сөпкө туттуу, тыырыы, үллэрии, үлүннэрии итини бэйэм аны сэргиибит. урут уруккаттан хайыырытыма өйдөөбөт да билбэт эрдэхпинэ хаттах үлэлиир идем бу хаттах тоҕо маннык идем курутун интерьер киретим араас ньымалары бартын көрдүүрүтүм сокуоннай ньымалары болла ди хардах кынан киһи били ити түтүгэр сайдыын сөбүй үссө даҕаны баран иһэн сөбүй ден ол иһин бэм сэргии эйге ону бу түтүгэр бу дьон олус күстээх интерестэх бу сахара хере буолбакка россияда дүден оны көрдөхпүн олох наа

Билигин билиилэннэххинэ эн оҕолоргор дьайаҕын, эн сиэннэргэр дьайаҕын. Бу мин эбэбит битит эйгэҕэ холобура быһаарсар буолбута, интэриэстээх этэ диэн хин бир ити дьайыы, хин бир дьайыы уонна хин бир туһалаах диэн хардыы. Мен балана бу үс сыл болла, төрдүс сылбар бардым ити эйгэҕэ билиибинэн үллэстэбин. Үөрэтэбин диэбэппин, үллэстэбин диэн. Ким ылынар, киһи ылынар, үөрэнэр, хайыр киһи, эбинэр киһи эбинэр диэн. Ол иһин буоллаҕына аны сахалыы хаалаабытым. Олох бастаан дьон хайдах ылынарый диэн. Аны нуччалыы миигитэн көрбүтүм. Сахалыы да ыйтан көрбүтүм, нуччалыы да ыйтан көрбүтүм. Ону дьон миэхэ дэчилэр бу иккитэ араас курстары Россия да киэннэриттэн, бу саха сирэ да киэннэриттэн үөрэнним нуччалыы диэн. Улаханнык өйдөөбөтөҕүм, ылымматаҕым диэн. Бу сахалыы истэн бараммын биирдэ да тиийдэ диэн. Эн кэпсээбиккин истэммин диэн. Тохон нуй тоҕо диэтахха төрөөбүт тыл олус атыннык киирэр буолаа. Киһиэхэ дириҥ оҕустук, тиимтиэ буоллаҕа дии.

Уонна били туох уустук билиини судургутутан биэрии диэн ол баар. Онно төрөөбүт тылнаһа көмөлөһөр. Бары олох уот харахха эттэххэ олох ки ээ чахчы даҕаны оннук эбиттин араастаан маннык науканан ырааҕынан киллэ чугаһынан маннык эргийпэккэ эрэ Олус туох онтон бэйэм сөҕөбүн. Ити тыл кыаҕа диэхэну. Олох алҕаска хаҕаламмыт меха блог диэхпин сөп. Хаһан даҕаны анаан минээн илэн дьарыктаныам диэн анаабатаҕым. Контент план инде меха уох. Туох кэлэринэн эрэ таһаарабын. Сүрэх билиитинэн баҕатынан диэн курдук. Ону хадда эрэ бэйэтэ баран иһэр. Дьон баар буолуо, ааҕар дьон баар буолуон буолуо били төрүт тылга талаһаллара буолуо. Мин үчүгэйим диэн улаханнык бэйэбэр улаханнык ылыммаппын. Ол иһин булана туох баарынан үллэстэн иһэбин. Дьон сэргиир. сэргиир кии сэргиир уонна буоллаҕына итинник сыстыганнаах тиһаным хайдаҕар диэммин эрэнэбин өссө сахалыы суруллубут стористары постары дьон көрөн ааҕан хайдаҕар үөрэнэр үөрэнэр би саха тыла маннык эйгэҕэ баар буолан сөбөбүт дуу диэн онно бэйэтэ сахалыы хуруйан киирэн баран сөп ааҕан киирэн барыан сөп

толпоппут. Онон бэйэбит ис бэйэбитин чахчы хайдах баарбытынан эрээри биэхэ мэһэйдиир олохпутугар мэһэйдиир хааччахтыы биһини туохха эрэ маннык анньан биэрэр туохха эрэ маннык сайдыыбытын сарбыйар дуу дьоҥҥо мэһэйдиир дуу дьону эрэйдиир дуу өрүттэрбитин маннык чочуйан биэриэххэ сөп тиһаны киһи бэйэтигэр үлэлэниэхтээх мин манныкпын тулуй миин деп наһаннык уступаайы мин бэйэбин эмиэ хайыыбын майгыбын эмиэ кэтээн көрдüm майгым эмиэ судургута суох тиһаныгын олоҕура тутунан кэсээтахха били астрологияны инитэҕэр дьоннор баар иһиттэхтэринэ скорпион диэн алыһыта оо индиэчилэр оо индиэчилэр олин били итинник били айылҕалаах киһи холобура дии аны саха киһитэ бэйэтэ майгытынан туох быһылаах сабыылаах даҕаны уонна уона судургу буолбатах хайдаҕара Эриховайдаах диэбит курдук исиһиэр киирдэххэ наһаа дириҥ. Буолан киһи хадаҕары туох киһи биир тылынан этэн кэбиспэт. Булан били ыллыҥ быстыҥ оннук диэн буолбатах. Оо биһиэнэ исиһиэр киирдэхэ маннык маннык түһүүлээх тахсыылаах. Олен онтукабытын хайыахпытын тустаах булахпыт жарыча көннөрүнэн

Эн бэйэҕин ситэри билбэккин диэн диэххэ сөп. Ол хас харчы киирбитин олох сурунан иһиэхэ. Онтон хас харчы туохха барбытын эмиэ сурунан иһэ. Ону дьон били ону олох бэйэтин хааччах курдук ылынар. Оҕото били экономиялаан, туттунан, бэйэбин туора маннык күрүөлээн, хааччахтаан, эрэйдээн диэн курдук туохтан эрэ аккаастанан

кэччэйэбит
оннук курдук оннук курдук эбэтэр уган баран уран баран төттөрү эми кэрбээн кирэн бараҕын дии сиэн кирэн бараҕын ник арас арас ньымалар элбэхтэр ону хаамай бастакы хардыы диэн хаччыны ааҕыны ол ааҕыны кэнниттэн биирдэ урун утахсыр харчыны иэс биэриини ахсырбаппын сөбүлээппин хаччы иэс биэрии буоллаҕына эн киһини кытта ситимҥэ киирэн хаалаҕын чугас киһигэр биэрэр буоллаххына эн бу хаччыны сүтэрэрдии биэриэхтээх холобура бу биэрдиҥ эн уон тыһыынчаны дии иэскэ ону бу киһин төҥүннэрбэтэҕинэ даҕаны эн хомойуохтааххын санааҥ оны бу киһиэхэ сыһыаның уларыйа иһиэхтээх оннук эрэ буоллаҕына бүтүрүөххүн сөп буолла ото холобура бүтүрүөххүн баҕарбат бүтүрэргэ бэлэмэ суох буоллаххына эн хаччыны иэс биэримэдин ол кэриэтэ дьоҥҥо биэрэн баран били көрдүү ирдии сыдьардааҕар ордук куһаҕан суох Онно иһин биирити ситим диһан энергетический ситим хоччотоһу. Мега төһөлөөх элбэх юрист буоларын быһыытынан хаччы иэс биэрэн баран хаччыларын төттөрү суутунан ипдигичер дьон кэлэллэрэ болой. Төһөлөөх кэмсинэллэрэ болой ол хаччын иэс биэрбиттэриттэн сыһыан да мөлтөөтө, тоқ да мөлтөөтө диэн барытын ол иһин буланан хаччы диэн чугас ары дьон иккердигар киһи ылсыы берсие барыктаах. ылса бэрсэ сылдьар биир дьон иһигэр ким эрэ биэрбэтэҕинэ тоҥнербэтэҕинэ бэлэх курдук баран хаалар оны иэс көрдүүр киһи бэйэ толкуйдунан көрүөхтээх бу куруутун иэскэ киирэр иэскэ иэс көрдүүр иһирдьэр булана ол ата бу киһи билиитэ тиийбэт хатабыла тиийбэт финансовай эйгэҕэ бу өттүтүгэр үлэлиэн иэс көрдөһүн диэн аныгы олоххо олох туох сөргү быһыы сөргү быһыы эн кэлэҥин билимиэхэ килиэпте олор стилин курдук буолбакка Хадяр диктивади, эбэтэр кетер таҥаскын уларсыйан курдук. Хас да кинигэ аатыраан диэн, кинигэ суруйар диэн хайдаҕын ытыманда автор индигэр именно туох сыл сорук турар
автор иннигэр диэн меха маннык кинигэлэр тахсыбыттар кинигэ хуруйарбын кинигэнин төлөлөһөрбүн маннык хомуйарбын

уон биэс остуоруйа курдук, кэпсээн курдук сахалыы судургу тылынан оҕо маны төрөппүт ылла даҕаны аахта диэн. били хороҕор арыйабыт ти сахалыы кинигэлэри оны олох уустаан ораннаан наада кэрэ тылынан суруйбут буолар оҕолорбутугар билин учула теха адаптациялаан дии көннөрөн быһааран судургутутан кэпсиибит ол кинигени киһи судургутуппакка олох чопчу ылар ааҕан кэбиһэр. Ол онтон мин хайым, төрөппүттэрэ эрэйдээмээр ди. Оҕолору эмиэ төрөөбүт тылтан кырдахтардан чаҕытан кэбиһимээр. Ол баар этэ. Онтон бииргэ ааҕыкка диэн эмиэ бырайыак тахсыбыта күн сирин көрбүтэ хомуурунньук уон биэс эмиэ айымньылаах. Тэттик кэпсээннэри мунньан таһаран бу дьону кытта хахлыы ааҕар киһи соҕотох буолбатын диэн холобура бастаан киирии тыллаах. Ол кэнниттэн айымньы кэнниттэн ырытыылаах. биллэр-көстөр, тумус тутар дьоммут ырыталлар холобура. Ол ырытыыны ааҕан баран киһи бэйэтин санаатын көппөтөҥнөөн көрөр, оны ааҕа олорон кимнээх эрэ курдук холобур. Иккиэн ааҕабыттан. Үскүс. Бииргэ аахта диэн олин. Мин бэйэм чахчы били орто халымаҕа нучалыы уһуйааҥҥа сылдьан, нучалыы эйгэҕэ сылдьан, онтон куоракка үөрэнэн баран эмиэ манна куорат эйгэтигэр киирэн, онтон Санкт-Петербурга эмиэ нучалыы эйгэҕэ киирэммин, олох даҕаны били куораттыы иитиллибит нууччалыы оҕо буолан тахсыахпын сөп этэ. Ол эрээри били дьиэ кэргэҥҥэ эйгэ баар буолан төрөппүттэрбит тылы таптыылларын, тылы өрө туталларын биһиги куруутун билэритибит. Сахалыы хаҥырдахпытына хайҕыыллар, үөрэллэр, бэйэлэрин икки ардыларын сахалыы кэпсэтэллэр. Сахалыы ырыа Раиса Захарова биһи онно үөскээбиппит, айаммыт толкун барыта. Ол эйгэ, ол төрөөбүт тылга таптал ытыктабыл баарыттан оҕо ону барытын игэрэнэр эбит оҕото чахчы бу үчүгэй бу дьоммор күндү диэн миэхэ эмиэ күндү диэн киһи бастакы хардыыта таптала буолар буоллаа дии тылга сыһыана онтон куоракка кэлэн баран сахалыы оскуолаҕа үөрэнэрбилаам дии саха гимназиятыгар саха национальнай гимназиятыгар үөрэммитим онно эмиэ эйгэ бар ол эйгэ баар уонна ол хата кэнсиэпсийэ ииллэр дии сахалыы кэнсиэпсийэ баар буолан оҕолорго хадары дьайан наһаа элбэх бу киһиэхэ дьайан сахалар ис били туруктарын сүрэхтигэр туох баарын төрүт тылларынан хатан таһаарар кыахтаах буолуохтара дии сүҥкэн оруоллаах эти үлэ барбыт урут Ол иһин мин буланы хаһан даҕаны туохха улаханнык били найылаабаппын. Судаарыстыба дьаһайыахтаах, правительство бу хайыахтаах, тойоттор, хотуттар дьаһайыахтаахтар диэн хайаабаппын. Дьаһайыахтара дьаһайыахтара. Көмөлөсөхтөрө көмөлөһүөхтэрэ. Ол кэриэтэ биһиги дьиэ кэргэнтэн, дьонтон бу ийэлэртэн, оҕолортон саҕалаатахпытына, өссө күүстээх буолуо дии саныыбын. Үөһэттэн кэлбит ыйыы-кэрдии диэн дьайыытатын балади ис-иһиттэн саҕаланыахтаах. Дьиэ кэргэнтэн, ол иһин били итиийэлэри кытта үлэлии сатыыбыт. Ити кинигэлэри мин ийэ ааҕан, оҕо ааҕан атыннык туора сиэмэ киирэн хаалыы хану. Олдьо онтон хайыым. Ким даҕаны кэлэн биһиэхэ сокуонунан дуу, тугунан эрэ ыйааҕынан дууну күһэйбэт, хайдах да күһэйбэт, хайдах да улаханнык балаһыанньаны уларыппат. Эбии көмүскэл харысхал курдук буолуохтарын сөп. Дурдахахха курдук, онтон ис-иһиттэн дьоҥҥо, норуокка таптал баар буолуохтаах. Тылга өйдөөһүн бу тыл тыла охтобуллубаппыт дьэ. Тула суох биһиге суохпут дьэ. Эн оҕолорбун сахалыы үөрэппитим да? Оҕолорум аа инде дьон элбэх киһи китер. Тоҕо бу тахатылы наһаа турар саҕана бэйэн оҕолорум баҕар саҕана баттара буолуо диэн. Ол мин оҕолорум сахалыы хаҥараллар. киэн сахалыы аҥараллар, сахалыы толкуйдууллар. Онно боллаҕына кэтээн көрөбүн, били хайдах холобура кыыһым улахан буоллаа дии, устудьуон кыстаахпын. Аны ол кыыһым хайдах дьайбыты диэн төрүт тылай. Наһаа күскэ бу дьайбыт диһаным. Атын тылы баһылыырыгар, нуччалыы тылыгар бастыҥ холобура. Омуктуу тылыгар бастыҥ. Ол мин санаабар төрүт тыла баар буолан диһаным төрүт тылын үчүгэйдик билбип иҥэриммит баар буол онтуката баар буолан үрүт үрдүгэр төһө баҕарар тылы үөрэтиэн сөп диэн ону курдук дьон били кырдьык наһаа үчүгэй халан эппитэ халан эппитин истибитим киһи төрөппүттэр оҕо төбөтүн били хоппо курдук көрөллөр диэн бу хоппоҕала мал быраҕар курдук саналлар нуучча тылын барҕыахпыт нуучча омук тылын барҕыахпыт месте ох саха тылыгар месте ох диэн буолбатах

Сылайбатаҕына хатаан ханньаммат. Күүскэ үлэлээн, били, хадыр ону кини туох курдук эппитэ, хадыр сэмэлээн курдук эппитэ. Бии сахалар кыан ыллыбыт даҕаны ыһыктанан кэбиһэр кыахпыт суох этим аһы. Бии туура маны күүскэ үлэлээммит, эриллэммит, мускулламмыт, тиритэн-хорутан баран биирдэ дьэ хыл хыл хынньынабыт. Хылаа киирэр, онно дьэ һуу диэн долгуйа хынньынабыт. Оннук баар миэхэ эмиэ. Күүскэ маннык баар үйэттэн үйэҕэ кэлбит туох буолуо диир аата туох үөрүйэхпит булан хаалбыла саха киһитэ оттоон мастаан илистэн үлэлээн харалаан эрэ баран дьэ хуу диэн мин ханьаныхпын сөп хайта оннук ылыннаҕын хат мээспит хата күскэ халайарбын күүтэбин оннук онтукам дьикти онтукабын кэтээн көрөбүн баар сыыһа буолаарай дианыбын онтон саньынарбар булана ороҕор наа күскэ халайбыт булахпын хараҥа хоско ыламмын лип хытынан кэбиэбин Хотабын уонна ааҕабын, бу сахалыы кинигэлэр аакпын сөп, Толстой кинигэлэрин олус сөбүлүүбүн. Сан наһаа интэриэһинэй киһи кэлэн барбыт Толстой диэн айылҕалаах чахчы бэйэтэ улахан киһи кэлэн барбыт. Кини суруйууларынан сөбүлүүбүн. Дьон эйгэтин ылан көрдөххө, били хайдары тумус туттар холобур оҥостор дьон диир буоллахпына, Махатма Гандины сэргиибинэ. Кини кинигэлэрин ааҕабын, кини бу революция без насилия диэннээх холобура дии этиһит охсуута, хаан тохтуута уох хайдах эрэ маннык сайдыы суолугар уларытан сымнаҕастык киирии туһунан. Уонна бэйэ норуотугар бэринилээх буолуу диэн. Уопсай дьыалаҕа бэринилээх буолуу диэн. Кини туора кинигэ кэпсииллэр, кини ылла даҕаны торуоскалаах барахсан, маҥан маны таҥастаах эриннэн саари диэн дииллэр дуһаны индия киһитэ улай оны атах сыгынньаттаккан бара туран оҕонньор бүтте бу киниэхэ тутунаата улахан бубай дуол дуоһунас былаас онук буолбата оҥоруктаан оҥорор итинник үрдүк ыйаахтаах киһи болаа ди олин оннук курдук аан дойдуга дьайбыт киһи холобура кинини өлөрөн кэбиһэллэрэ өлөрөлөрө ыппыт киһи диэки хайыһар ытан кэбиһэр мин эйиин барыстыы гынамын диэн охтон хаалар холобура отоннук оннук киһи аан дойдуга дьайар киһи диэн тапталынан онно барытын тапталынан ылыныынан онно били дьиҥ бэйэнэн бэйэҕин улартаан тупсараан бу аныгы дьоҥҥо эго диэн наһаа баар мин ону үксүн эр дьоҥҥо бэлиитии көрөбүн ол баара били үчүгэй өрттээх эмиэ киһи бэйэтин харыстанар көбүскэнэр эго баар буолан киһи туохха сайдыыга талаһар дии оннук баар Ол эрээри ити мөккү өттүнэн эмиэ дьайар диэммин көрөбүн. Мин, мин, мин аҕай диэн. Мин аҕай, мин бэйэбин иннибин оҥостобун, бэйэбин көрүнэбин, бэйэм эрэ дьоммун, миэнэ буолла да бүттэ диэн хайда эрэ оннук баар. Ону хайда эрэ хайыыбын. Онтон дьаахханабын, онтон туора туттаһатыбын. Бэйэбэр эмиэ көрүнэ аһатыбын ону. Хайдаҕа эрэ мин, мин диэн хуох буоллун диэн. Холобура. тугу тугу баҕарыам этэй диэн дии улаҕаны сүбэлиэм этэ диэн эппэппин тугу баҕарыам этэй бу олохпут киһи буола ортотору бараан дойдуга туохха кэлэрий дии туохха кэлэрий мэнаа кэлбэт буо дии уонна кэлбитэ ол кэмнээх кэрдистээх бу балык ыамнаах киһи кэмнээх диэн курдук ону умнубаккабыт эрэ биһиги кэммит бу билигин баар диэн ону өйдүөн өйдүөх тустаахпыт сиһаныбын уонна ону харыстаан ону өйдөөн туран өйдөөн туран били бу олоххо букатыннаахтык кэлбит дьон курдук буолбаккабыт эрэ арыый чэпчэкитик тапталынан сырдык оҕустук туох баарынан хадды эрэ маннык аһаҕастык туох даҕаны били кэтэх санаата суох куттала суох тура дьаахханыыта суох хайда баарынан маннык аһаҕастык бу баарбын диэн оннук олоруоххайым диэммин хадарыма ханаалах